Mîna San Kunni Çîwa Selam aleykum ve rahmetullah ve berekatu Ez Fatma Hememe û hîn guhdarî kursê fêrbûna zimanê Japonî dikin asta yekemîn hêra gana dersa yazdê ya giyo ew xwe ev derse rêza ya berî di elfabeya Japonî de berî rêza ra tê lê me rêza ra destpêkê bir ewilê bir ji be sebebê giya me hê em ê vê vîdyoyê de vê dersê de bizanin. Ka vece em li vegerîngî çêke beyê em derse xwe nuh bûn. Sora kî ji wan e? Sora Odê kî ji wan e? Odê Navê kovariyan jî mecelê bi japonî çi wî?

rast e dema vekêrina wê û mayîna wê hin dige lê însan gel mirov gelgî kêfe û ji şekilê wê re têgê ji rewşa wê re têgê ve çawa jiyana mirov jî rast e kurt e lê gelek esera wê û û piştî mirov jiyana wê temam dibe esera jiyana wê dimîne

Kavê ca em dest bi dersa xwe kin, ew jî wek we belgo we zanî we no sê tîp tinêne. Dengê ewil, tîpa ewil ya. Ew jî wisa tê nivîsandin. Ya di duyê y Ji ev tîpe tê remzandin ji Kanî Ava Germ re jî liya. Tebaa tişta hûn zanin ino Japonê Kanî Ava Germ gelkî navdar ino. Mirov çi tê de evê yê riyadî yê kesê romatîzm wara ino. Gel feydê Kanî Ava Germ hene. Vêca Remzêk, Ino wextî te ev tîpe dît li ser me helgî ser dergî tu bizan ino ev derg Kaniya Ava Germ e. Y, Ji ber çi? Çimku navê Ava Germ Japonî de. O Y, O Y, tîpa taliyê jî ew jî Y û wisa tê nivîsandin. Ez anî hîn ji xwe re dibêjin ne meqûl e dersa me îyo wisa kurt we kîmî sê deqa we vê tiştê de heqê we hêjî çim ku ders xilas newîye tîpê rêza ya giyo sê tîpin lê deng dengê wê di hemî rêzê dengê î ra tên. Çawa yanî? Yanî kiçik tê nivîsandin weko çîsayîtsi bes li milê rastê yê tîpa ne li milê çepê yê tîpa û ew û tîpa pişt ra tê bi dengek. Dîsa çawa ev tişta çêdibi? Û çi qasda min e bi dengê î ra tê? Yanî çi rêza tîpa heyî? Dengê wa yê î Ev tîpe pêra tên bi de bi hecmê kiçik yanî wego mînak rêza ka ê evê kî ra bêne evê dengê kî ra bêne ê bi kîya kîy kîyo demê mezin wen ê bê gotine kî ya eve bî du denge mane lê Demgê demê kiçik bên milê wê yê rastê da bê û kiçik we bi kia. Kia. Meqtaek tin ye yanî. Mana zimanê kurdî da jî hîn dizane meqta hene. Demê kiçik pê ra bê bi meqtaek tinê dibi kia. Lê demê mezin pê ra tê dibi di meqta. Kî ya. Mijwar nivîsiye jî û demê hûn li ser kîbordiyan jî lewhet mefatîha japonî hûn zimanê japonî bine dilên ser mobaylê xwe anê cîhazê hûn bê ser va dersat bûn. Demê hûn zimanê japonî bine dilên ser hûn va tîpê roma jî binivîsin ê ev tîpê japonî ji were ser şaşe bê nivîsandine. Ka veca em bêjin kiya, kiyu, kiyo.

ço ta bi tintina ta giyora nayê çim ku wextê mot ta giyo dikole bêne tin tin hema he dîsa bi dengê ji û ji ve me beyaniyê bê vîca nehewce pê ra bê. Deka vîca em berdewam kin niya niyu niyo hiya

Ja, ji, na, şa, şi, şo. Ja, ji, jo. Ça, çi, ço. Nya, nyi, nyo.

yanî rêza tîpa yan jî pe ev ji tîp û peyva re tê em nika bêjin rêza mirova giyo rêza mirova ew tiştêk dî ye lê giyo yanî rêz rêza tîpa yan jî ya peyvan. Şaşîm şaşîm ew jî wêne yan jî sore sora yanî şaşîm. Evî dersa me ya îyo Cigda lê vegeringî dîtijî ji vê dersê re çêke çimgo rast e sê peyv tune ne lê deng gel gin ji ber deng bimîne bikef serê we de û heta ez we bîne dersa taliyê ya Hagio de qasda min ya hîra gana de bimîne bi xêr û xweşî de û ja ma tenê.